mana kamano jawinjo na e kinde machalo koda maendi an atobi jakome nyathi kimirewa kaka pile an kod okinja makambo kaendi ok ang'eyo ni okinja mach mane ma inogo kapok idhi icho jokalie kocha O, wuod komenya e, kawuono to ing'e ni juogi ok omor ahinya ero to ing'e ni ka juogi komor to Wa- wawuoyo kod uh, jo- laktar mang'ongi piny ramoga jwang' ka Ehe. mane rahuma Mhm. ma ti- thiethne pod ji ong'e nyaka sani Mhm. makia ni juogi nyalo dwaro mondo ne en wuod eh, sakwa Mhm. ajigo ka Mhm. ne en jathieth mang'ongo ahinya Mhm. niluonge no bondo mumbo Aha. wuod adenyo Ero. sakwa ajigo ka Mhm. yani ing'en ka an ajigo to ang'e kuma noyike bondo mon kanyo ang'e kuma noyike Ero. koro en ga gima abe juogi nosetera kanyo maneno kanyo e ting'e ne ju- juok luogi komorga Mhm, gi kaka sirikal mag gwenge mhm, orito piny mhm. kech yudo ka kata na siaya gavana ma siaya ero udamoth Mhm, ok pok omwone kata na lie- liete mege juogi madongo go. mhm. E, ing'eno bondo mumbo ne na juoga malich anyi piny ramoga jwang awinji to konego bed ni siemo mana liende ni tiend bondo cha in siemogi mokwajo isiemo gi mkwajo mago juogi monego bed ni mwono lietegi tiloso maber ma ng'a- ng'ato nyalo dhiye kech gin ema ne ting'e ni nikech obondo i mumbo i owang' ero koro rocho laktache laktache orochre e piny ramoga jwang' ka ma koro iwinjo kata kini i piny ma kisumo ero iwinjo weche ma koro iwacho ni mar akia laktar ogomo ero to laktar ogombo nadi ma momi juogo neno nogol chik apar matayo laktar ing'e ramogi nowacho laktar en ng'ama lich ahinya e piny ka nyasaye mar ariyo nyasach dhano mar ariyo mhm. to ka nyasaye wuon ne pok ogome mhm. to en to mar ariyo ne ogomo nade ok idigene laktar kata kogo mana kodi mbaka kende wi tuo mane chandi bo owache kod weche moko ariyo adek e yor puonj Eh. ah, in ing'e mana ni isechango e to ok ng'en koro mano nyasaye mar ariyo Ero. ng'en motamo laktar Mhm. koro iweni nyasaye Mhm. e matiende ni koro goli kisumo Mhm. uteri kenyatta nairobi koro nyasaye mine lwete mano emomiyo ramogo neno ni ogoli e chik apar matayo laktache nyalo konyo jotuo nyalo konyo laktache nyaka winj wechegi Mhm. ting'e ni piny masani chon mm -hmm. oganda mar eh, ramoga jwang nyasaye nosepogo mich mm -hmm. wan ne wan gi jopur mm -hmm. ng'ato mtie ma en lwete ber ma kopuroni puodho nyak moloyo ng'eni jopur mag gweng'gi nitie kaka ogwedhigi nitie ng'ato ma be kopuro puothi mhm. kata piny chieg manadi in mari ni kigini to ok dhi maber to soke chame cham tenge tenge tenge ma lwet japur no rach lwete kech lwete kech koro ne nitie laktache e piny ramoga chwang koro laktar nyaka teg chuny jatuo ngene odak Eh, Pres oidho manadi? Neno osenege ng'ati e nyuolani. Kilo aluf achiel piyo pi- piyo gini rach nyalo donjo e obwongoni. Chik ok dwa mano, nyaka iteg chuny jatuo. Walwar kodgi e chik namba ariyo nyakwara Mogajwang'. Awinji. Ma bende tayi in laktar. Ero. Ma wacho nyaka be laktar nyaka bed ng'ama chunye ler. Thieth en luong mowuok ka Nyasaye. Ing'e ni tinde kata koth lweny Ero. dala chong'ega ng'eny gin koth lweny to ka wuod waygi moro mako katiye si moro Ero. to wacho ni kela kela nyathino yudo si Aha. mondo watere ing'e ni thieth weche mege thieth gi ti- tinde nego maket onyalo yawo kata chemistry ne moro Iyudo kaka ijiwo chunye. koro ing'e ni laktar iyudo ka onego bed ng'ama chunye ler eh, sirikal be onego ng'i wachni ni tich mar thieth onego ng'i nond ng'ato odwaro luong nto en luong nto in mithiethoni mhm. eh, ibende in ng'at ma ginene in e chal nadi anyuola ni be nitie daktar moro mane owuoke kata living certificate ne birango to ne no chal nadi secondary to chal nadi primary ero eh eka mi tijni ting'e ni in tich matin wuodwa yo mako kamoni O- orwakie Eh, orwaki emomiyo laktache gi richo ema idwa ruogo yath e wang' da- jatuo tir to ko jajuok lokri koni kuk moking'e ni chuo nyaka lemb ng'ato to lemb ng'ato nosechuo kwe iyudo ka leri ni idwa idwa chuo didek ah lero nyalo dwaro dibiriyo we chuo Tamre. e tamre to ng'ato dwa biro koa oko to ng'iyo kama to osechuoyo e ting'e ni manyo ler no kende ywakini ko ochuo wodho no mano more eh. koro koth juok mm. bende kelo wechegi en juok mare otieko mana gi kae chik namba adek mm-hmm. ma bende tayi in ng'ama luongre laktar wacho laktar ok bed johala gi dhano mm-hmm. ing'e ni samoro kothu ne en johala mm-hmm. ma yowuot neru ma koro teri ilonye weche mege thieth awinji penji kalo maber to kar dhi timo lony weche meg ohala Ehe. to wuod neru owacho ni e, neru wacho nyathi nyamera aa ohala sani ji timo mang'eny ina in bima ni weche thieth ka thieth ka kata kigo olam butami tinyalo yawe chemistry ni center tichiemo achiema koro ing'e ni johalagi Ero. Gin e jok ma iyudo ka kata mana suna gima tin ni kokayo ng'ato. To dwaro na thiedho malaria ga alufu apar. Oya- Oloko ohal- oketo ohali thieth. iyudo ka ne ne ane ni apis kama entiere komondi pok ochako thieth Eh, osechamo alufu ariyo Dhano tuore.
Mhm. Sirikal okelo yien. to nende yien go ka ouso te koro iwachoni gani yath onge to ng'ato to tho imbero neno konindo neno ka oyath ouso awinji Eh, mano ing'e ne ni kodhi mak ne koth laktar chik namba ang'wen nyakwara muga jwang'wa bende tayi kin laktar wacho ni laktar ok bed ng'ama wang'e tek ng'ama wang'e tek ma sirikal kelo yiend jatuo oneno ka jatuo ywak e wod kaka yudo yien onge ero to en oseuso yiend jatuo Okalo ng'ato ka tho e mbero odhi somo to en odhi somo gaset. Ero. Eh, En osomo na Laktar bende ok ing'i yuto mar joma biro tuo jatuo. Mm. Ah, Ma tuo kifamilia man go. Mm, Ma magi nigi pesa. mm.
Oi ng'e ni Iyudo laktar. ka osendiko e kendo chako oywa ng'a- oywa- oywa- oywa jogi chien Mm, mondo gigo plan B machielo. yeah. To k- ng- ng'ama l- uso nya- la- lal nyaka gi remb dhano. an kod chemistry na moro oko kocha eh. ayawo thieth oko kocha hmm. thiedhi ni anyalo konyigo maber oko kocha eh, moloka eh, ka onge gike sirikal gi jogi kikele yan mano ok daktari mano ok ah. daktari madwa konyo jatuo ah kodhi mhm. en kodhi momagalagala kodhi ma wang'e tek koth ohala koth ohala olokre laktar iyudo ka yien okel oseteri chemistry ne mhm. koro en owacho ni gamna ni ing'eyo inyalo kalo kocha godhiambo Eh, An ema ok an ema pimo ji ka tuoni ni dak thiedh ka an. koro nyaka ibed motang' kiwinjo laktar ma wuoyo kamano ok en ng'ama dwa konyo ngimani mano ng'ama dwa chodho pesa kuomi Eh, mano laktar ma johala ma wuodwa e gima norwaki tich. Ok odhi tich ne ni luong ma Nyasaye nochweyone. Ero. Wuodwa e gima otere. laktar ma jathieth kamili ma thiring'inyi en otiekre mana kodi kanyo Ah, ineno ka gimomaki no Mhm. obo make ero nikech en ng'ama nyasaye nokele piny kendo ka. lit ne adier koneno kaka afis ni ngima ni chalo Mm. en ng'ama nyasaye nokele piny ka Mhm. mondo obi okony joma tuo ero to ng'ama owe michgi Eh. nun un kothu ne en kodhi mar uh, kata mana ohala ero nti koro iwe ohala ni donjogo i laktar Mhm. nyaka ibed ng'ama kama. Chik namba abich ma bende tayo jogo ma laktache wacho ni laktar nyaka bed ng'ama ler. Ng'at ma mu- ing'e ni ng'a- ng'a- ng'a- ng'at ma wuod waygi oriyo ne tich mane koth laktar nena nena Eh, kata kidhi kemistri ineno kaka orwakre gin aina jomoyugno yugno tuech mare kinyis ne laktar Ero. ing'e ni ng'ato iwacho ni en king'iyo ng'ato malong'o mm -hmm. ineno laktar ineno anena ichako nene gi lela wang'e ka e wa, ng'ato ler buwiyo yuoyo borwakre maler wechene be tin e wore bende ogorangi ok omwomre e wuoyo e to laktar matiende wore chal tie liechni e, solo ba solo wore en ena tie liech solo dhi sideway e to king'iye to kita wang'e giri pok olwoko en laktar mane mm -hmm. mm. maswali ma koro dwa ketigo mang'eny Eh, kaka mimadhe busa. Eh, Eh, Mano otuoni ochaki karang'o to yath mane misetemego eh, In-
to kirange tineno ka ok en ilak onge gima koro ando wachni miwinjo. Eh, ing'eyo ni gima kare mondo laktar openji Mm. to laktar mariek Mm. koseneni kaka ichalo oseng'e ni tuo nere osekawo kode muda machal kama Ei, koro kata ing'eni kata kupenji Eh. ing'e ni laktar dine kidhi kata e osuptal ero iyudo koyweye moler makte chogiri kidhi to otho mana rachar ero to laktar ni en kata wi mese yuk ndawa opong'o du fuolo dem of- en ema fuolo dem to odwa- Ogolo to jiringe e ot kaendi. en ema fuolo to iti dhi ni in ga honda an nothiedhi In isechango cho.
en ema fuolo Koro daktari ma koro ahonda nego. Eh, fuolo kaka motimo nam pi bende idwaga ni othiedhi ni ahonda Daktari ma yamo dhigo, yamo fuyo kod walwar kodgi chik namba auchiel wan bende tayi kin laktar eru. mawacho laktar nyaka bed ng'ama chap chap Eru. nyaka uti ka mtoka mar ambulens wach ma malaria ipimo seche abiriyo pod warito ing'e ni dhi e osuptal malaria dwa negi okaw remo pod warito dwoko dwoko irito nyaka seche abiriyo ikone niya pod warito dwoko Ee, ni urit dwoko malaria ni seche abiriyo Yawa.
Ipimo ang'o?
Ipimo ang'o? To koro kara korona virus ni koro en to dotiek juma. Higa. Higa.
Higa e kora ka duoko. En gima neko. Koro laktar ni dwaro ng'at ma chap chap. Eru. Eh, to ng'en laktache ma sani donge yudo kisedhi gi jatuo e ward. To en ema kendo nyisi ni ting'e.
Kare ne en ichulo ne ang'o? En ichulo ne ang'o? En ichulo.
Dongo mane tich mondikine. Eh, tineno ka ng'ato. En kisa gi jo lwedo.
Eh, to kon jo joma tuo jogi ting'uru ng'ano utere rum. Eh, to jolwedo to en go ka e monego bed ni gi nikech ituo koko ng'ato to en ng'we chap chap koro chik ramogi to dwa laktar nyaka bed ng'at ma chap chap kendo jolwetego e monego bed kawo jatuono ringogo ka teri wod machielo kama idware cha e to mawagi iyudo ka laktarno owuotho lu sama osiro mno nding'i chik namba aboro nyakwara moga jwang' ma bende tayi kin laktar wacho laktar ok gom ni jotuo laktar gomo mana ne sirikal ing'en mano ok en luongo ka en luongo mane ne u- yago piny ma en juok ramogi mano wacho ni in in ibed laktar Mm. ok inyal gomo ni jotuo in in koro in kisumo kanyo kisumo ma injo nege gome mang'eny bilor gate e bilor gate koro in i- bilor wards e nolor nyaka wod nito bendi madha madha cha yodi moro amora michaki med michaki luogo kombe mar ariyo e ing'e ni laktar ok ng'ama keto pesa mbele Mhm. Kech in ng'at ma koro Nyasaye oketo e migawo mar konyo joge mondo obed mangima. Joge man gi tabu.
Eh, nite in bende mor ga kini odi, mhm. nineno TV wacho ni wagombo gicho the successful. Laktar ok en ng'ama miel e wang' apaya. Eh, ni ni ni miel eh. ni, ni ji tho ni ni miel ni dwa pesa. Ing'e ni wan kod midusa yeah. engineer ok eh, kamano. Yeah. Wan kod professor. Yeah. to wan kod laktar mm. iged kinono mos mhm. a chik namba apar nyakwar amoga jwang' ma watieko go chikegi matayo laktache got kawacho laktar nyaka wuog e gunda thieth mhm. e gunda ma thieth awinji mano koro ikin gi juogi ma thieth mhm. kiwuok e gunda ma kuo ibro lal gi yien jo osuptal kendo gikwalo ga miwinjo nya ni yath to cha nyose ol sirikal nyose olo yie ni county kendo sirikal lando maler To yien kit- sani nitie eh to kitere e dispensary odonjo kawuono to kiny wuok kode mani ing'e ni kin koth thieth koth thieth to mor miwinjo kolando kata ni ji ero tich abich yien nitie koro unyisuru jotuo ni yien nitie mondo gibi gibi chon eh to chieng' ma yien donjo ne molando ni yien onge jatuo moro amora eh kata kituo ng'ato onego bed ni pimo kata ongima kong'eyogo kaka ngimane chalo Eh, mo- warwako ji te mondo kiny obi e pim yien ni ka yien nitie Eh, mok ing'e ni lando ni jothieth moko wuok pinje ma oko ero jothieth gi kobiro to kara yien osedonjo ka Eh, jothieth gi pimou to kudhi ni kiny uduog kiny yien gi oloki gi bei koro thieth owuon kit Ramogi Ajwang' nyaka iwuog e gunda mar thieth. Mhm. Ing'e ni ibiro yudo jothieth madongo dongo e piny luo Ramogi Ajwang'gi. Kiluwe to nyaka iyude ni kane kwargi moro ne ga jawo. Mhm. Dalagi ka kwargi moro ne bende ne ni nyamrerwa moro. Mhm. Magi koth thieth. Ero. To koth ohala ma tiyo donjo e thieth buod ner gi tek tek kamoro. Ehe. Ma ji yie ni osuptande gimotimre marach. To koth rumba gi benga gi sukus. Gomo ni jothieth ma mielo, mielo rumba ogingo dinga street marach.
Iyudo gi ka gichako gi rumba. Ing'e ni Mi gichak gidonji sukus. Kisu- We kora ka giduogo gi benga. Kisumo kama gimielo benga. O- o- Dweche adek ok kal. Mana neno mana gavana ma Kisumo. Ero. Ah, anyang' nyong'o Eh. onego nyiew nigi na gita Eh, life band eh, life band mondo thum odhi kendo mbele ginyalo time maber molok tab tim ya, ya, ya peace ah, kama. mano ginyalo time maber jathi nga- laktar owuon Eh, nyaka remo kae Mm, ka ng'ato Winjo- tuo. ka ng'ato tuo winjo kowacho na wakonygi akonya nyasaye ong'eyo Ong'eyo. nyasaye ong'eyo kama bro ketowa Mhm. to wa- wajatuo ni ng'ata piko turo mat- mo- moginene ti ite mielo rumbi ndara ni miel ni sirikal juok ramoga jwang' to dage Mana kamano, jawinjana ne wan kod okinja ma kambo e wi got Ramogi kaendi kwakolo chik apar matayo laktar. Laktar en nyasach dhano mar ariyo. Kendo laktar Kamili odich kod ngima mar jatuo kendo mor ni mondo ngima jatuo obe, obede maber kendo oyud lokruok odog e tijene kaka pile. To kineno laktar machwado rumba e wang' apaya kaachiel kod benga gi sukus, mano jayuoro Ol- ng'iew nigi life band mondo gichwade e miel nyinga tobi jakobe nyathi kimirwa